واہ واہ اے اللہ باد شاہ اے کاگلاں دی بیڑی ہے مکوڑا ملاح ہے لوگ پئے چڑھدن تے مارکا ساڈی وی صلاح ہے ہک آئی بادشاہ بادشاہ تا اللہ پاک آپ اے او ہک ٹوٹے زمین دا بادشاہ ہا نا اوندا ہا سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ بہت بڑا مالدار ہا وسدا رسدا پیا ہا نوکر چاکر ہائس ڈھیر ساریاں بیویاں ہائس ڈھیر سارے بال ہائس ہک دیہڑے قرآن مجید دی تلاوت بیٹھا کریندا ہا ذل و منتشا و تو ذل و منتشا بیدک الخیر انک علی کل شین قدیر جیڑے لے این آیت تے پہنچا نا عزت او دیندا ہے تے ذلت او دیندا ہے تے بادشاہی او دیندا ہے تے غریبی او دیندا ہے

میں اپنے گھوڑاں دیاں اگاڑیاں پچھاڑیاں ویچاں انہاں دے زیور ویچاں تے میرے ست سال لنگ ویسن باقی تے ہر شے میرے اتر اچے وڈا الا مارس مارکا سویرے ڈی تھیا نوکروں کو اگل جلو تالاب تے میں دھاونے انہاں صابن چایا ٹر پے تالاب تے پہنچا دے دے تے کیا دے دے ایک عالی شان پرندہ ہے جڑا تالاب دو تے پانی بڑھ پی بادشاہ کھڑ گیا اوں آکھے نوکراں کو اے پرندہ کری دی کہ ڈٹھا پہ انہاں کہ نہیں اوں آکھے یار اے تے بڑا کم دا پرندہ ہے ایکو ساڈے شاہی چڑیا گھر وچ ہونا چاہیے دے کہ ہن کیا کراں اوں آکھے کو پکڑو مار کا نوکر پکڑ ونجن پرندہ اڑ ونجے بادشاہ آپ اگاں تھی وے تو پرندہ بیٹھا رہے ٹر دے ٹر دے بھج دے پرندہ دور نکل گیا بادشاہ نوکراں کو کہ تساں کھڑو میں آپ وینا تے ون کے پکھو کو نہ پینا بادشاہ آیا پکھو بیٹھا رہیا پکھو کوئی پکا ہاتھ گھتا پکھو بھلکاری ماری پکھو تا نہ وہ خدا دی تقدیر آئی مار کا اڈا اون دور دراز کہیں علاقے دے وچ ونج لہایا حالے اوہو ٹائم کھڑا حالے بادشاہ دھاتا ہی کونا نہ کوئی جیب وچ روپیہ آس تے بے مال بے زر بے یارو مددگار تھی کہ جنگل لتھا کھڑے پتہ ہی کو لگ گئے بھئی جیڑی اللہ پاک دی تقدیر ہے اوندا فیصلہ تھی گئے غلطی کر گنا ہن پتہ نہیں کتنا کڈا معافی تھی وے کڈا نہ تھی وے ٹر پے ٹردا ٹردا بکھا تسا پانی دی تلاش وچ ودے اگو ڈے دے تے دور تو ایک ٹی ٹک ایک نظر آندا ہے ٹبے دے تے لگا پیا بڑا خوش تھے بھئی چلو یار کھاون واسطے مل گئے پیون واسطے مل گئے ٹی ٹک کو کھاساں

ایں اپنی نگری ڈسی وہ جان دے نہ نگری جو بئی ہئی انہاں کے کیشا چاہیے بتا ایں کہ ٹیٹوک انہاں کے نہیں ٹیٹوک نہیں تلاشی دے جیڑے ویلے انہاں ڈٹھا تو ٹیٹوک نہیں انہاں دے بادشاہ دا سر ہے انہاں دا بادشاہ قتل تھی گیا ہا اون دا جیڑا سر ہے وہ قاتل نال گر گیا انہاں کو پکڑا بادشاہ دی کچاری جوانی کے پیش کر دیتا بادشاہ کہے کہ آج رات ہی کو ڈھک دیو کل ڈینہ دا فیصلہ کریسوں بھئی کیا کرنا ہے سویرے زیر مارکا کچاری لگ گئی انہاں سلطان سکندر غزنی دے بادشاہ کو پیش کیتا بادشاہ نے کیس سماعت کیتا کہیں وزیر نے آکھا کیندا سر لہا دیو کہیں وزیر نے آکھے کو این کرو کہیں آکھے کو کال کوٹھڑی چ پا دیو ایک وزیر بولے ہوا کہ یک گالی فضول ہیں ایندے ہاتھ ہی کپوچا ایندے پیر ہی کپوچا لولا لنگڑا کر کے ایکوں شہر دے باہروں سٹ ڈیو چا کے ایہ تکلیف وچ راہوے ایکوں پتہ لگے کہ بادشاہاں دے قتل کیویں تھیندن بادشاہ کوں صلاح پسند آ گئی اوں ڈوہیں ہتھ ای کپا سٹے ڈوہیں پیر ای مر کے کپا سٹے تے اروڑی دے اتے بلہا تے روندا بیٹھے اللہ پاک نال مخاطب تھیندا بیٹھے میرا اللہ تیری ذات جان دی ہے کہ میں قاتل نہ چلو تیرا امتحان ہے تو بھگتیں دے پئے آپ ڈٹھی ویسی کجھ ڈینہاں دے بعد اتھاؤں ہک تیلی لنگھا۔ تیلی ڈٹھا ایں اکوں سڈا ایں آکھے یار گال سن میں بندہ ہاں اللہ دی مخلوق ہاں اور میں تو کوئی یقین نال آدھاں کہ میں تہاڈے بادشاہ دا قاتل نہ میں رحم دی اپیل کرینداں ہاں میں کو اپنے گھر گھدی چل چلو میں تیرے جھوٹے کو ہکلی ودا راساں تے نال میں کو روٹی ڈے چھوڑی کر تھوڑی بہوں اوں آکھے ٹھیک ہے جی او چاگن گیا او ایندے ٹنڈ نال چ بندہ ای سوٹی چھمک اے سارا ڈینہہ اوندے تیلی دے ڈاند کوں سنڈھے کوں جڑے نا کولو دو تے ٹوری رہ ویندا ہئی۔ اے وت جیڑھے ویلے نا ویلا تھیندا ہا نا اے قرآن مجید دی تلاوت کریندا ہا۔ تلاوت ایجھی کریندا ہا جو پکھی ڈھے ونجن۔ بادشاہ جئیں سزا ݙتی ہئی اوندی جیڑھی دھی ہئی او محل دی چھت تے رہندی ہئی او ایندی تلاوت تے عاشق تھی گی مالکا اے تلاوت کرے او راتی چھت تے سنے اوکوں نی پتہ تلاوت کرن والا کون ہے تے ایہ کتھوں کریندا ہے؟ خیر انہاں قرانیاں کوں آکھا پتہ کرو۔ انہاں ڈسا کہ بھئی فلاݨی جاہ دے اتے تیلی ہے، تیلی کول ہک بندہ ہے جیندے ہتھ تے پیر ڈوہیں کونی، معذور ہے لیکن قرآن مجید بڑا سوہݨا پڑھدا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کجھ ݙینہاں دے بعد اوں بادشاہ نے اپݨی بھیݨ کوں آکھیا کہ بھئی توں اپݨی شادی کر۔ اوں آکھیا سئیں میں شادی نئیں کرݨی۔ بادشاہ آکھیا نہیں توں وݙی ہیں پہلے تیݙی شادی تھیسی وت میں اپݨی شادی کریساں۔

دور دراز توں لوک آئے آن کے بیٹھے تیلی وی سر مک کے ٹرا ویندا اڈائی بس چلو کو شغل وائیں ڈیکھساں ایں لنگڑے کو آکھے میں کورے والا کہ اواں کے یار میں کو کیتی جل چلو توارا میں شغل ڈیکھساں بیٹھا اوں آن کے کہیں اچھی جا تے بلایا جا مت ابھی بھاگ دھاڑ دے وچ پیرے ہیں ٹھا ونجے او ایک ٹبی دے تے بہتیا رنگ دنیا دے رنگ ریدا بیٹھے ایڈو با شہزادی نے لوٹا پاݨی دا ݙتا اپݨی نوکراݨی کوں۔ او لڳی ونڄ اچی جھاز اتے جیڑھا اندھا ٻیٹھے اے ائے ہتھاں توں پیراں توں محتاج ٻیٹھے ایندے تے ونڄ کے لوٹا ویٹھا۔ نوکراݨی ڳئی ونڄ کرنگی جیڑھے لوٹا ویٹھا۔ واہ ویلم مچ ڳیا کہ نوکراݨی بھل ڳئی ہووے نوکراݨی بھل ڳئی ہووے بادشاہ سدا نوکراݨی کوں بھئی توں اندھی آویں معذور آدمی تے اوں آکھے میں کونا بھل ڳئی تیݙی بھیݨ بھل ڳئی اے

نوکرانی کو آکھوس ونج اونویں ونج کے لولے لنگڑے دے اتے پانی سٹ آ اوں ونج کے سٹا انہاں وت وا میلا بچایا کہ بھئی نہیں نوکرانی بھل گئی ہے انہاں آکھے کوئی نہ بھلی نوکرانی تہاڈی باش آزادی بھل گئی ہے پھرا اوندا آیا اوں آکھے تو اندھی ہیں اے معذور آدمی ہے اوں آکھے میں کوئی اندے نال کوئی غرض کو نہیں اے معذور ہے اے ٹھیک ہے لیکن قرآن مجید اچھا پڑھتا ہے بس اے ساری زندگی میں کو قرآن سنن دا رہے ویسی میں تے کافی ہے انہاں کے گال سن اے ہے سارے پیو دا قاتل انہاں کے باویں سارے پیو دا قاتل ہے میں دے قرآن مجید تے دے لہجے تے عاشق ہاں لہذا میں پرنی سا تے ایندے نال پرنی سا ورنہ نہ پرنی دی بادشاہ کے ایک شرط ہے میں دس شرط اے ہے کہ بھئی تو اپنا حصہ گن اپنا حصہ گن کے تو اپنے جنے کو نال لا تو سارا ملک چھوڑ دے ورنہ میں لوگوں کیا منہ نہیں کہہ سکوں کہ میں قبول ہے

توں ہی سجدے ای ڈھائے میں ہی سجدے ای ڈھاندے ہیں منگدے ہیں معافی اج اللہ ڈیسی بس سائیں او سجدے ای ڈھائے پہ ڈویں سجدے تو اٹھے ہاتھ ہی سلامت پیر ہی سلامت سلطان سکندر دے او سات سال قحط والے مک گئے ہیں مارکا اٹھی بیٹھا اوں آکھے بھی تئیں محل بن ویسوں اے زمین گھندے ہیں انہاں او زمین چا گھدی مارکا زمین گھنیج گئی اس تو بعد سائیں حکم ڈتا

اے تخت پیا وے اے تساں سنبھال گھنو اساں ویندے پئے ہاں اپݨے ملک دے اتے اتھاں ونڄ کے سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ اپݨی تریمت کوں نال لا کے اپݨی شاہی اچ معرکہ ول آیا اپݨے ٻالاں دے وچ وسدا پئے اتھاں خوشیاں پیا منیندے اس سنگت ہی ٻیٹھے اتھاں انہاں دا قصہ معرکہ قصہ گیا جھر اساں ٻیٹھے گھر۔